okay, mae'r fideo yma mynd i edrych ar uh, theorem Pythagoras a sut i'w defnyddio fe i ddarganfod gwerth yr hypotenus. So, er mwyn darganfod gwerth yr hypotenus mewn triongl ongl sgwar, mae angen dysgu'r fformula. Yym, A sgwâr a dy By sgwâr yn haf ala Cy sgwâr. Nawr, yn allwch chi defnyddio X, Y, Z, um, pa bynnag llythrennau chi moyn. A fi'n defnyddio A, B, C, achos mae fe'n nhw yw'r tair llythyr yn gyntaf, y wyddor, a fi wastad yn rhoi C, cyferbyn ar ongl sgwâr. Okay? So C sy'n wastad yn mynd cyferbyn yr ochr sy'n gyferbyn yr ongl sgwâr, sef yr ochr hypotenws. Alright? Na le, edrychwch ar yr enghreifftiau e isod. So mae gen i driongl ongl sgwar, fi'n gwybod bod un o'r ochr y byr yn 8, fi'n gwybod bod un yr ochr arall yn 15, a fi eisiau gwybod y hypotenws. Okay. So peth cyntaf fi'n mynd i wneud, sgwr i A sgwar. Adio B sgwar yn hafal â C sgwar. Na le. Fi'n mynd i roi y llythyren C cyferbyn yr ongl sgwar. Na le. Does dim ots ble chi'n rhoi A a B. Fi'n mynd i roi A fyna. A fi'n mynd roi ba fan hyn. Ok. Na le. Fi fi'n mynd ei nawr yw am newid. So, yn lle A, mae gen i 8. So, fi'n mynd roi 8 sgwar. Anodd i chi weld yna. 8 sgwar. A wedyn fi'n mynd i adio beth sy'n gen i yn lle ba 15 sgwar. A mae hwnna'n hafa dda. Cap sgwar, mae cap fi ddim yn gwybod. Okay. So fi nawr yn mynd at y cyfrifiannell. Fi'n gobeithio bod chi'n gwybod yn y teben i reid. So 8 sgwar,

Chi ddim eisiau cap wedi sgwario, chi jyst eisiau cap. So mae angen cymryd ail isradd, cos ail isradd yw y gwrthwyneb i sgwario, so ail isradd y ddwy ochr. So symbol ail isradd yw hwn.

i edrych ar enghraifft arall. Eto fan hyn, drychwch, os yw'n driongongl sgwar, a chi'n gwybod y ddwy ochr byr, chi eisiau gwybod yr un hyd a uh, hir yr hypotenus, rhwch ca, cos mae cyferbyn ar ongl sgwar. Chi wedyn yn gallu rhoi A a B le bynnag i chi moyn ar y ddwy arall. Beth yw'r ofaliad chi angen cofio? A sgwar, adio B sgwar yn hafel â C sgwar. Okay. Felly A trwy un, ar y diagram mae gen i 7.3. Cofiwch sgwario. Felly, ba, mae gen i 8.4, so adio 8.4 sgwar. A mae reina yn haf ar a cap sgwar, sef bych chi ddim yn gwybod. Chi'n mynd at y cyfrifiannell, chi'n gallu gweld yna. 7.3 sgwar.

0.85 sy'n hafal â ca sgwar. Cofiwch beth yw'r gwrthwynebu sgwario, hael isradd, sef y symbol yma, hael isradd yr ochr hyn. So, ail isradd 123.123.85 yw cap. So, os fi'n mynd at y cyfrifiannell, fi'n mynd i wasgu ail isradd ANS, ANS sef yr ateb diwetha, a mae hwnna'n dod mas fel 11.128 79149 yn Havlakka. Nawr e, dyw e ddim yn swn hwyrol i ysgrifennu reina i gyd lawr fel ateb terfynol, so drychwch arno fe a ystyriwch, mae'r rifau gyda chi yn y cwestiwn i un lle degol, so talgrynnwch e ateb terfynol i ddau le degol, So 11.1 'na fe. So toriad mynd mewn fan hyn. Ydy rif sy'n dilyn yn 5 neu fwy ydy. So beth sy'n digwydd i'r 2? Mae'n newid i 3. A dyna'r ateb. OK. Pob lwc. Mwynhewch.